A ka zohtu, a ka ngaitu, hawikom ta vialte na nunnak hmun cio ah tam in na um lai ka zumh. Atu zong podcast ah biachimnak a van ngei ṭhan dingin ka rak ra ṭhan cang. A van hmasa bik ah hi podcast te hi Facebook ah siseh, YouTube ah siseh nan zohnak hmun kip cio ah khan nan zohnak cio paoh kha follow, like, subscribe, share nak in thazaang rak ka pe dingin kan sawm hna. A si ahcun tu hi cu US ahcun zan zan lei zan si cang i tu zing zong ah khan president i national security advisor pawl hna he nih signal leak an hmannak kong kha ka van chim i tu hi cu thawngpang biapi ngaite ka ruahnak tein tamtuk ai chim lomi cu Ukraine president nih Russia president kha a thi zau lai tiah a chimnak kong kha si. Mah caah cun cu kong cu tuzaan caan ah hin van in ruah le van in hrawm kan duh hna caah hi video thazaang pe ding in le Minecraft podcast keimah hika pumpak podcast te hi thazaang pe ding in kan sawm hna. thal a ka petu nan dilok chungah ka lawm atu cu don ka chim bantuk khan ta vawlei cungah atu lio a buai cem ti a ruahmi cu vawlei cung level in cun Ukraine le Russia kong ka se le kan hnu te ah khan hi buainak hi Ukraine le Russia kalak ti lo in President Trump le President Putin buainak si cang ti khan ka rak chim cang. Le mah caah cun tutan ah hin Ukraine president nih President Putin nih a thi zau lai tlawmpal ah a tinak kong kha a van chuah tikah tu zingah March thla ni kul le ni sarih ah khan te mah zawn ah mah ruang cun tuzaan ah hin a van chim ṭhan ka duhnak cu si atu hi mi video hi cu YouTube lawngah khan live ka van chiah i YouTube a ka zohtu hna nih cun nan rak hmuh zau lai na tein Facebook in cun ka van chiah ṭhan tikah cun a tlai zong tlai kho deuh min sai na te tu ah Facebook ah ka van share ta lai i maka khan kan kan chim dingmi cu kan van kal hna lai tu lio te ah YouTube ah ka zohmi Nan um ahcun nan Facebook poisung ah khan share nakin thazaang rak ka pe dingin kan sawm hna. Chikkhat te.

Ka Facebook page ah ka van share ve ta lai ee.

Ka van share khawh cang i kan biak an vun kal cang lai i atu lio ah a tuan deuh ka chim bantuk khan a minthang cemmi cu a buai cemmi ahcun Ukraine Russia kong kha a si. Mah tikah President Zelensky nih atu ah President Russia Putin hi a thi zau lai tiah khan a chim. Mah tikah mah kha tu a chimnak ah khan mah kha a chim lawng kha si lokin mahi ca hin US nih hin Russia cungah atu bantuk sipuai in ke harnak an peknak hi an ngol lo hau ti kha a chimchih. An nam chih hau. Mei lawng hi daihnak kan ser khawh la ti khan a chim. Le mei hi zawn ah hin Putin hi zeiruang ah dah Zelensky nih a thi lai ti ah khin a chim duhnak a si timi khi a biahalnak ngan ngai si. Zeiruang ah mi hi biahalnak a ngan ngai tiah keimah nih cun ka ruah ti si ahcun US nih daihnak an ser timh cuahmah lio si. Atu cu stage pahnihnak an phan cang. Te ton de kan hnu zongah kan video kan chim le zohmi nan rih lo ahcun ka Facebook page zongah YouTube zongah hin mah cun keimah pumpak page patron timi zongah khan va zoh ṭhan te ulaw zoh khawh si. Cuahcun tampi ka chim cang caah tam ka chim lai lo tu zan ahcun. Mah cun daihnak he an ser cuahmah si. Mah tikah mah lio bak ah zei ruangah dah Zelensky nih President Putin a thi lai ti ahhin a thi zau lai ti ahhin a chim timi hi i ruah lo awk ṭha lo. Mah caah cun tuzan ah mah kong cu kan ruah hna lai. Mah kan ruah hna cun Putin hi zeiruang ah dah Zelensky nih a thi lai tiah a chimnak ruang hi a um hrimhrim. Mah caah cun Putin hi a mingendam sum maw ti kha zoh hmasa a hau. Le Putin, Russia te pawl cu atu bantukin president nih ukmi an si tikah an nih pawl cu democracy taktak an si lo tikah an langhter duh lomi cu a lang lo hrimhrim lai media nih khan an chim ngam fawn la lo a theimi zong nih a dam taktak dam taktak lo kha an chim ngam lai lo caah chim ciomi paoh kha ruahnak cio deuh khin a kal miphun deuh khi si a ruang cu an nih cu uknak ṭhalo tang a um men si tikah cozah nih an theihtermi la lawng an theih khi theih khawhmi a si. Mah caah cun a dam le dam lo kong ahhin cun ahohmanh nih fiang tein theih khawh a si lo. Natein tam deuh nih report khi media zumhmi pawl nih an tialmi tu ahcun a ngandam lo ti kha cu a zumh cio seh a dam lo ti phunphai hi le a dam lomi chungah khan tam deuh cu khi a zennak kan ti la cu te a zeng hai ti phunphai ma cun cancer ngei na cancer na ngei ti phunphai ma cun parkinson an ti i tar hnu deuh ni ngeih mi se te ni ke chu taksa pawl ke an hak hai ti le ma cun ke ke an du ning khen chol chang kho ase ti lo hai ti phunphai te umkal na fum deuh hai ti phunphai ma kha phunphai zot na ke tar lai zot na na ke a ngei hei ti pumpai hna khan an chim le mah ah khan pakhat um rihmi cu zeidah a si ti cun pakhat hna lebang nih khan cun a thi ti tiang hmanh khin an chim i atu president Putin khi amah taktak a si lo ti hmanh khin conspiracy te a si lo le si lo chimmi chimnak zong khi a um le mah kha cu media nih khan an ṭialmi si lo pumpak pakhat hnih hrawnghrang nih an chimmi se Russia i professor pakhat nih a chim deuhmi kha si. Le mah si tikah natin a thi timi kha cu media dang nih kan pakhat an chim tikah natin a fiangmi tu cu a dam pa lo ti hi cu a fiang ngai. Natin zei sat si, zei tluk in dah a zual timi kha cu pakhat hmanh nih khan theih khawh a si lo. Amah le amah pawng taktak minung lawng nih an theih khawh lai. Mah caah cun a dam maw a dam lo ti kha cu chim khawh a si lo nain report kip zoh tikah a dam lo cu a si pah cang. Okay, pakhatkhat cu mingen dam lo cu a si cang. Atu hi kum sawm sarih le kum hnih amah lawng cu a si cang i te tar lei dam lo zong cu a si khomi khi a si. Mah caah cun tutan ah hin amah nih ka dam lo timi le a hruaitu pawl nih ka dam lo a dam lo ti phungphai um lo tikah hin hohmanh nih khin chim awk khi a ṭhami a si lo. Le a siate zeiruangah dah Zelensky nih hin a dam lo ti loin a thi zau lai ti khan a upa ke health issue ngandamnak ruang a thi zau lai ti kha a chim duhnak si ko a si cu ti nakin zeiruangdah a chim. timi kha belnak cu si. Zeiruang ah dah a chim? A thitluk daihnak an zuam cuahmah lio ah thitluk daihnak i hmai an timi kha ruah awk ṭha lomi khi si. Mah caah cun tu he ka background kha a van thi i a lo chiat sual si le a ruahzia ka thiam te ko ne u, chung ah ka um ve. Mahcah cun ka background kha ka van zoh ta i chikkhat te si a poi lo. Ka bia deuh kha van ngai ko la te. Mahcah cun zeiruang ah dah a thi, a thi zau lai ti ahhin a chim timi kha tu hlan ahcun kan ruah dingmi cu sana te mah zawn te khan Putin hi zei bantuk minung dah asi timi te kha chan tha lak deuh khan van van chim ning la keimah nih Putin kan hmuhnak kong zong kha tampi video dang zong kan rak chim cang i tampi nan hmuh khawh lai i Putin hi chikat te ma tlak van share law na lai mo Putin hi anih hi ngakchiat khi siang ṭhate kaimi sianginn dihmi law sianginn in a upadi lei sianginn a dihmi si. Mah tikah khi mi sawhsawh te a si lo. Mifim si natein anih hi cu tam deuh hi cu uh, ke ama US KGB an ti te me ke akin spy ti le me ke akin rian to mi se le me ke por ke cho anga chelu tom bia ka cho vom ri ko se la siang tha te di mi se mi smart se upadi in siang di mi ti van si kan chon a smart mi se ti ka cho fiang ngai mi se ma zo na hin ma ka kong chim lo kan president atun nak he Kum thong hnih 1999 khan sawm kuakua khan khi acting president khan a rak si bal i mah khan 2000 ah khan thimnak ai cu i 2000 khan president a tling mah cun 2008 tiang a ṭuan 2008 a tiang a ṭuan le amah Russia uknak phunghram pi nih khan ṭham hnih chung peh nga lo an ti caah khan 2008 khan ai din i Natein mah i president a ṭuanmi lila nih khan Putin hi prime minister kha a pek position a pek. Annih hi cu prime minister an kal dan khi uh, uh, president hi nawlngeitu bik se mah nih cun prime minister khi sale prime minister tu nih khin uknak lei deuh kha head of state se lo khan uh, government lei tu kha ni nih khan nawl a ngeimi khi se mah kha zong kha President nih thim i anmah Senate US sining cun Senator pawl nih confirm miphun khi si le mah si tek ah 2008 le in 2000 kum thong ni kum ret in kum thong kum hlei ni kal nak kha ta khan a tuan i mah di khan 2012 kan president ai chu than i a tling than i tu tia he pe ko le tham nga hrong tu he pe chang le ma te ka chun a sining te se mo ti sia chun tampi ni chun a selo ti kha zumh nga zumhmi se na te an ni chu power an si dik a power ngai dik an power mang khan uknak kha an lak nam mang ko lamen ko le phungshram an rep ta khan an phungshram kong chu kan lu ti lo e ta khan atu deng he thim nak te na mu peng ti khan ama ni an chim min online te zong ni chun te na kan mu peng an ti kho pen tuk ke se ve ko chu te le ma cha chun tu deng he russia cha ma ni hin uk mi se lama theka ama he Russia hi Soviet Union in USSR khan thongka zu kosum kua kum khat a thlak hnu in Russia president ni pathum lawng an um le mah chung ah hin amah hi caan sau bik a tu tiang a ṭuanmi cu a si le a dam lonak kong timi pawl kha cu tuan le ka chim bantuk khan amah nih a chim dah lo le bak ah khan cun hohmanh nih theih ngaingai takmi khi a um kho lo ruang cu a dam lonak kong a sining te a chimmi an um sul ahcun an thah ko hna lai si lo si le thong an thlak hna lai pakhat an sualnak an kawl hna lai i thong ke thong kha an thlak khawh min a si mah si tikah tuzan ah mah kong kha silo khan biahalnak kha van kir ṭhan ahcun zei ruang ah dah Zelensky nih hi tluk daihnak ser i timh cuahmah lio ah Putin hi A thi zau lai tiah khan a chim. Okay, uh, hiti ruah tikah cun uh, Zelensky kong kan tlawmpal van kal ahcun mi tampi nih ruahnak phun hnih an ngei cio. An ngeimi an um Zelensky kong ah. Pakhatnak cu hopawn i hrawm khawhmi si. A ram caah biatak tein ai pe. A ram a ṭhatnak ding, a ram an chan hi Russia tuknak in an tei khawh i a rammi hna daihnak an hmuh khawhnak ding kha ai zuam ti kha cu le an ralṭhatnak le a ke a sining dihlak ai peknak kha hmuh khawh dih a si. Mahka kha cohlan khawh a si. Nain khattelei ah pakhatlei i a tu ah a um pah vemi cu zeidah a si ti si ahcun Zelensky nih hin daihnak a duh taktak rua lo ti kha biahalnak a um. Mah si tikah zeiruang dah hihi an chim ti si ahcun daihnak tu si tak ahcun daihnak cu ai kawl kho ko ti kha zumh a si. Mah si tikah Anih hi hi comedy te capo seih thiam in movie te pawl i thlak in capo seih thiam minung si. Mikhin hna pawl khi an khuaruah dan cu tam deuh cu min lar duh, mi hmai chuah langh ti pawl kha an duh ti khan psychology le thiammi nih khan an chimmi si. Mah si tikah hi buainak ruangah hin khi uh, hero bantuk kan hmuh a si. Hero bantuk hmuh a si. Mah cun hopoh nih khan an dawt, an ṭanh, heh tiah khan an fak te dapumphai khan an cawi an cawisan tikah khan mah khan nun kha ai nuam ti khan an hmuh ma cu pinah ramkip nih phaisa in hi a tomtom khan an bawmh ma cun ramkip ah a tlawng i heh tiah ramkip hruaitu vialte hi khan an i tong hna ma si tikah khan vawleicung mit vialte cu amah sinah hin a kal dih mah tikah khan mah khan nun kha a kaltak siang lo tinak khan a ruatmi an um ahodah a dik timi ka cawi mah le ruahnak cio si tikah nanmah cio nih khan biakhiahnak rak i tuah cio te u law ahodah a dik timi ka cu tutan ah chim kha tim lo natein mah kha khattalei ruahnak si ahodah cu ticu a ruat ve kha tiang tiang a ruah lo zong a daihnak a duh rua lo ti a ruat ti a si cun US president si le US president Trump kha si le president Trump hi nih khan an ton ning kha cun an an tonmi thil kha cun an ho pawl nih khan theih cia dih seh keimah pumpak zong nih video ka chim cia nak um theih duh min ma cun video kha rak zoh ṭhan te ulaw huai hausa a rat tikah khan an buai kha mu a ruang cu Zelensky nih khan ke Trump nih a pek khawh lo ding mi a pek lo ding ma theih ko mu khan heh ti a hal chih makha bu ah makha nak khan an buai thai i a zei ruang dah Sasat an buai timi zong ka rak chim cianak kha um le va zoh ṭhan te u law Trump nih hin makhanak khan aa daihnak a duh lo ti ka ruah ti a ti caah daihnak cabuai chung a phak khawhnak hnga tiah uh, intelligence sharing timi uh, khi Russia nih zeitin khoika dah an thilri an chiah timi point khi thil a theihmi US nih a theihmi vialte Ukraine a chimhmi vialte kha chim ti lo khan a ngol chung. Mah lawng si lo khan zeidah tuah rih ti si ahcun ralkap thilri bawmhnak phaisa an bawmhmi kha a ngolter chung. Makha pahnih khat a van ngolter chung te khan Ukraine kha makha US bawmhnak taktak lo cun Ukraine nih Russia he zeite hmanh a cheimi a ti khawhmi si lo tikah a donghnak ahcun Zelensky nih khan daihnak kan tuah hna lai ti khan a donghnak ahcun ni sawmthum chung daihnak timi zong kha cubawi cungah an ser khawh US nih an chimmi kha Ukraine nih khan an cohlan khawh makha lawng ah khan Ukraine President Zelensky hi cubawi cungah ṭha tein a phan ti khan an zumh caah khan President Trump zong nih khan takhan a biapi taktakmi thil an theihmi chimh ke i hrawmnak kha a rak phihpiak ralkap bawmhnak phaisa lei bawmhnak lawng kha a rak phihpiak hnu lawngah khan cabuai cung a phan i ni sawmthum dainak tuah ding khan Russia he khan i ruah ding khan bia zong kha an rak thawknak si lamaka tuahnak cu Trump nih daihnak Zelensky nih hin daihnak tuah a duh lo ti a zumh caah khan takhan a rak tuahmi kha si Lehma kha ni sawmthum dainak an van duhnak kha min an van thut khan cun bawmhnak vialte kha an pe zol ṭhan. Natein mah kha zawn te khan thlampal te atu ah caan ṭha sa ngai mi cu intelligence sharing timi khi atu i thil US nih a theih mi Russia kong te pawl a theih mi khi i hrawmnak kha Ukraine sin a chimhnak a ngol timi zong kha direct chimnak kha a ngol taktak ko. Natein Zeidah a si ti si cun hiti thil kal US khi international kal dan mu. Zeidah a si ti si cun US nih a theihmi paoh kha tahchunhnak ah uh, ke Britain te uh, England kha UK ka United Kingdom ke a chimp na lai makha di khan United Kingdom ni khan Ukraine kha a chim than na indirect tu khan chon a chim chem chem ko na mo makha zon te kha tlampate ka han van fian tar ka du e ak thil kal dan se ti bia Natein direct in an chimmi kha cu an ngol taktak ko. Le makhat tikah le chimduhnak cu Zelensky nih hin teinak a duh lo ti a zummi hi misosawh lo an si lo. US President Trump lila bak kha si ve. Makha ka cu amah zong nih khan ca ṭha te ṭial i a tuahmi vialte kha a lang dih. Mah tikah Zelensky nih hin teinak a duh taktak lo lo masa hnga timi kha hi zawn ah hin cun van zoh law ṭha law a ruang cu Putin te pawl cu kan makha tuanto zong ka chim zong ah khan miderthawm dirhmun in an chiah hna ahcun an duh lo. Mah ca cu atu ah Ukraine president nih Russia Putin hi a thi zau lai a ti tikah hin hiti van ruah ahcun daihnak a duh lo lo hmasa hnga. Putin hi a thinhang seh law ceasefire deal an tuah cuahmahmi an tuah ciami zong hi hrawk seh law cuticun ral i do ṭhan u sih ti hi maw a duh hnga timi kha ruahlawk a ṭha lomi khi si maka kha macu lawng si loin let us rih ti si ahcun Putin hi atu bantukin ki pungman a kal ton dan in cun tonda ka chim bantuk khan miduh lo si te ka Mei hi zawn ahhin meihi bia hi fak piin i ruah sual sehlaw a doh taktak hna ahkhan cun thil a kal khomi cu zeiruang ke US sinzong a chim khawhmi cu Zelensky nih a chim lo dingmi bia a chim caah kan tuah ti kha a ti ahkhan cun US lei zong nih van kham awk makha bia kha cu a har ngai ding dirhmun kha si. Makha zong kha ruah chih hau te. Mah caah cun mihi bia hi a biapi tukmi si tiah khin ka ruah. Natein pakhat ummi tu cu USA president le amah senior i amah ke a bawmtu pawl te mah hna nih hin mah kong hi tam tuk an chim lo. Media nih hin cun an tial pah nate khan mi kong hi President Trump lawn tu tiang ah hin cu ka theih tawk ah a chimnak ka hmu lo. Mah cun khi a cabinet pawl zong a chimnak ka hmu tuk lo. Asinatein Putin nih mihi bia hi ai lak i action a lak sual si ahkhan cun at khi thil pakhatkhat a cang khomi kha si. Mah caah cun tutan ahhin mihi zawn ahhin cun Zelensky nih a chim duhmi hi zeidah a si timi hi hal ngaingai a haumi kha si. Mah zawn ah an video he video ka van piah tuah hna la piah awk ṭha hnga dok na. video cu piar ṭha lo ruang cu copyrights na kai ton sual lai te mah ca cun um ko seh siacun atu ah hin a donghnak bik ah Zelensky nih daihnak a tuah tak hnga lo maw timi zawn ah hin cun kan thei lo a lung put kha maw na tein mi hi cu chim caan lo dingah a chim timi khi cu 2000 kum thong kum kul le kum thum lio zong ah khan mi bantuk hin a rak chim bal cang natin mah leo cun dainak an rak tuah lo caah chim zong khan a poimi khi a si lo tiah khan zumh cio sin natin tutan cu dainak lam thlun an kal choma leo ah tu bantuk in Russia president hi a thi zau lai ti si tikah mahi zona hin chun biahalnak ngaingai si. Le kei pawngah pumpak ruahnak zong mi zawn ah cun ruahnak cu ka ngei lo. A na te khan a si kho mi tu cu ki ki ka lung ki kai on i Zelensky nih duh daihnak a duh taktak hnga lo maw ti i heh tiah a duh daihnak a duh lo ti aupi mi pawl kha va khi A si lo ti i va-elnak lam khi a tlawm deuh cang. Mahkhat tu kha cu ka ruahnak si. Mah cun Putin nih pakhatkhat a tuah sual i meheh bia hmang in mah he a chim lo dingmi bia a chim. Zeidah a chim nak si? Mi cu ṭhipheih a si ti khan deal an tuah ciami zong hrawk sehlaw mi zawn ah hin cun US zong nih khan van dirkamhnak ding le van i phishinnak ding kha a har ngaingai mi si ma ca cun Zelensky nih dainak duh le duh lo kha cu a lung chung te tak kha cu amah lung nih theih lai natin a tuan bia zoh tikah US president lila hmet nih dainak a rak duh lo timi kha a hmuh khawh mi a hmuh ti khan a zum a dik le dik lo kha cu amah hmuh ning si ve natin Biahalnak kha voidang nakin tutan ahhin cun khi legit an ti i ruah awk a si deuh cang. Daihnak a duh lo tiah a rak aumi pawl an chimmi kha ruah lo awk a ṭha lo dirhmun khin a kal cang. Maca cun natein tuan ka chim bantukan hi daihnak hi cu Trump le Putin ti si cang. Le makha zawn zong kha atu an mi hi bia ruang he a rawk khomi si. Maca cun tutan hi kan van zoh rih hna lai na tein daihnak kha cu an ser lai ti kha cu a donghnak ah cun ka zumh ko ruang cu daihnak kha an duh veve a ruang cu mi hna pahnih hi zeidah an, an sining ke zeidah a si ti si cun boxing ah ai thawng i boxing ah an tho le an ba tuk veve cang i dan luci khe hete bakin azak veve mi khan lo chang atu an dir hmun an kal an sin an ke an kal dan ke te dan luci kha nangmah nih rakam bom chang nangmah nih ke tlar kan tla cang ti phun phai em maw ke a au cangmi dirhmun ah khin an um an ba veve cang ka chim duhnak cu natein atu ahcun Ukraine president tu hi cu ramdang bawmhnak kha a hmuh ngai caah a minung an thi ko natein ramdang bawmhnak ngah pom peng caah khan a kal kho deuh rih ti ka chim tu deuhnak deuh kha si te Mah caah cun uh, mihin hi zeidah chuahpi lai ti cu kan hngak lai natein zeihmanh chuahpi hram hlah seh ti kha cu uh, duh ciomi kha a si ko. Natein van ti ṭhan ahcun te kanmah zong kha US uh, kawlram zong kha zoh ko la tingsing he ti poi patan sui te pawl an thi ala an tlau la la ti pu kan tin la tu tiang khe kan dir muai thlang lo ma sa chun Putin pakhat ai thlang a chun a thi a chun thil a dih lai timi kha ruahthli awh ding khi a si lo amah nak sual deuh zong rak ṭhan hna seh law theih lo si ma ca cun ma hi kong ah hin cun daihnak sertu le minthut tu kha a biapi deuh maka a hnu le minung zong nih an van zulh khawh dingmi affect mi daihnak tu kha a biapi deuh ma si a minung thihnak so so khan ke mi hi cu a dih phun si lo a ruang cu Burma ram mi ca le bang ah cun Okay, example zoh ding khi tampi kan ngei. Dan Sui Ting Sing khan atu min ong hla an dih hlei lo cu an ma presidency cha dih chang na te khan ma cha chun tu mi kong a hin chun dainak taktak mu khona chun peace timi deal kha min thut nak kha ngai hna se law ma kha affect pik mi daihnak a si ti tu ka cu ka ruahnak se le tutan video na ka na ka zoh nak cha na ka zoh cha tampi kai lom hi video hi youtube na zoh nak se se facebook se se share nak le tha jang pe nan ra ka bo mu ti kha kan som na hi no video a kan tong than te na lai